Le tan dawn ila kan inring tawh em aw? Mathematics zir tur chuan pen te note bu te pencil te pawimawh em em tih kan hriat kha tin tui te pawh han in chhawp ula vawiinah hian mathematics pawimawh tak mai kan zir dawn a ni a class ten pass Science la, Mathematics la tur te tan vawiin hi a pawimawh zual dawn a ni. Trigonometric functions tih kan zir dawn a, Trigonometric functions. Class ten ah hian mi tam tak chuan Trigonometry hi an harsat deuh thin a, awm it hial te paw'n awm a. thiam thei tawh dawn a mawni aw te pawhin lo ti mai thei a, amaherawh chu class eleven science kan la nih si chuan thiam ngei ngei ngai a ni a, in lo awm mi te maw class ten ah in lo thiam chiang lo a nih pawhin khua la tlai lo a. Class ten in pass tawh hrim hrim chuan hemi zir tur hian in qualified tihna a ni a. Uluk deuhin a tir atangin in lo steady anga, in lo bei anga in thiam mai dawn a ni. Thiam lo lakloh hi chuan an thiam lo ve thin khawp mai a, trigonometry hi class ten ah te hian a lam dan te pawhin thiam lo thin a. kan kal lai pawhin kan thianpa pakhat pawhin sign theta han tih tur te pawh hi sin khita ti tlat zel mai ni kan thiat kha sign theta theta chu angle tihna nia um a thiam lo mai bak a lam dan pawh thiam lo a Sign han tih tur te pawh Sin a ti a, Theta han tih tur pawh Khita a ti tlat mai a, Sign Khita ti tlat zel mai a ni. Pawh a ni se la, a lam dan hi chu kan thiam in ka ring a, keini ho chuan paruk a awm tih kan hriat kha, Sign Cos Tan, Cosec Sec Cot, khang te kha kan han zir chho zel dawn a ni a, a awl dawn khawp mai a. Tin, angle hi pawimawh vang hian thirty degree tih te, forty five degree tih te, sixty degree tih te, ninety degree tih te enge kan sawi thin kha. One eighty te pawh kan sawi zeuh zeuh a, zero degree te pawh. Heng te pawh hi class eleven ah chuan A ziah dana kha an rawn ti danglam hret a, a nihna bo si loin hei hi kan hriat a ngai dawn a. Entir nan mai mai ah Pai tih ten an rawn dah ang a, Pai hi chu kan hre vek ang a, a value hi heta rational number ah irrational number tih kan zir a, a value twenty two by seven, three point one four something tih ang ni lo khan hei hi chu angle a Pai value hi. Engzat nge inhri em le? Pai tih chu 180 degree tih na lo ni ta ni. Vang chuan 180 degree tih in kan ziak tam tawh dawn lo class 11 ah chuan. Tin pai by 2 tih te kan hmu fo dawn a ni. Engtin nge? kan hriat theih ang pai bai tu hi eng vek lu nge kan tih chuan pai chu one eighty a ni a two in kan divide mai dawn a ni one eighty by two chu kan hre nghal mai a ninety degree. Tin pi by three te pawh lo dah ila, one eighty by three chu zan nge ni ang, sixty degree lo ni mai dawn a ni. Tih ang zel khan pi by four te pawh kan hmang ngun dawn a, one eighty by four, forty five degree lo ni dawn a ni, han calculate chhin ta ula. Tin Pi by six hi awm leh a, eng zat nge ni ang. One eighty ka six a i sem chuan thirty degree a lo awm dawn a nih chu. Hei hi pawimawh zual a ni a. Aw ngawrah pakhat han ti leh ila two pi tih hi ti nghal lo lo ila. Two pi tih hi pi chu one eighty lo ni a, two nen i multiply chuan eng zat nge three sixty degree. Ka tiang zel khan emm an lo dah a ni. Hei hi thil thar class eleven a kan hriat theih chu nih chu. Tichuan emm quadrant kan ti a, eeh trigonometric function hrang hrang formula lo chhuah theih dan kha kan zir dawn a ni a. Tam tak chuan lai hi a lo chhuah dan hi hre chiang lo in. An baihat vak vak thin a formula te a tam tham si a baihat dawn chuan hre vek mahsela theihnghilh hun kha lo awm leh thin a. Chuvang chuan quadrant formula zawng hian a lo chhuah dan kan zir anga kan man fuh tawh chuan awl lutuk mai ni dawn si ni. Kan ziaka he lem te he han en vang vang ta ula a tirah hian zero degree a lo ni ta a ni thil a lo inṭan a hei circle ang a ngai ula bial a hei hi rin ngil kha a lo ni ta mai a hetiang degree kha kal chho a one degree two degree three degree tih khan he lai hi engzat nge hei a ngil a chhuk kal te hian a phei a perpendicular kan tih kha Degree, sawmkua maw right angle? Ninety degree kha lo ni ta ni pai by two chu. Tikhan ta kal leh zel ang helai chu straight line ang in lo phei a hi one eighty degree pai kha lo ni ta ni one eighty degree. Chuan a kal leh a one eighty one tikhan a kal chho zel a he ta ninety dang maw ninety degree zel ni chu quarter khat chung hi. hei hi two seventy degree lo ni ta ni three pi by two lo ni ta ni a dik em han check ula pi by two chu ninety a lo ni a ninety leh three kan multiply chuan two seventy lo ni chu two seventy ah ninety bel leh la three sixty chiah lo ni ang hei maw hei three sixty chu two pi tiin kan dah thei ni chuan chut ula ninety ania

Sign and Kawsek positive a ni ta a ni. Paruk zingah khan pahnih sign leh kawseka positive a, a dang pali negative tihna a ni mai. Tin tam tak chu an chiang lo thin a, sign leh enge ni aw positive kha an ti vung vung thin a, khatia tih loh tur a ni. Sign tih ka hriat tawh chuan sign leh a reciprocal kha inla hre reng ang a, sign and its reciprocal cosec are positive intih mai ang. Sign a positive tawh chuan cosec kha positive ngei ngei ngai i. Engtin aran sign kha three by five a nih chuan cosec chu five by three ni dawn a, chuvang chuan sign leh thil dang ni tawh loin sign leh a reciprocal cosec kha positive mai dawn a ni. Tin tha kawr atan dah pawh tan leh.

It's reciprocal enge sec cos leh sec kha positive dawn a fourth quadrant ah a dang zawng chu a negative dawn tihna ni mai dang pali zel ah kha negative dawn nih chu laitei kan han hriat chian phawt a ngai a la har lutuk lovin ka hria a heta chang hian formula lo chhuah dan class ten a tlem kan khawih tawh kha kan zir chho dawn ni Harh dawn miah lo a vawi ni ah hian kan zir rei dawn lo a, a vawi khatna te a ni bawk a, phone bula lo chhuah dan kha kan sawi mai dawn a ni. Kan la thiam zel tur ah ngai ila tin a rem chuan kan han sawi duh chu class twelve te pawh kan la khawih ang a, tin class ten, nine tih te pawh, eight te pawh ni ang chu kan la khawih tel zel dawn a ni, zawi zawi in kan ti chho zel ang a. Uluk taka in zir a ngai a, ngaihthlak liam mai chi ni lawn lo a, Mathematics a nih vangin kan ngaithla ang a, kan ngaihtuah ang a, kan ziak ve ang a, kan chawk ve bawk ang a, hetiang khan kan ti zel dawn a ni Mathematics chu. a chawh a chawh tam a pawimawh vangin keimahniin a kan ziah a kan chawh ve zel lo chuan kan theihnghilh mai dawn a, kangte pawkah a lo hre ta ila tha awm e. Letun hun atan chuan duh tawk phawt ila kinah han hahchawl deuh ula, thingpuite han in ula, han in ti harh ula, reilo te nakinah a rem chuan in chawk ve nghal dawn a ni. In nawt bu nen han in chhawp ula, han ngaithla nawn leh ula, in ziak veng a, in chhut anga in chawk veng a tih chuan in thiam anga tlem tete in in thiam chho zel anga vawi khat a zir teuh ngai lo in thu thiam mai dawn ni.